דו ווילסט וויסן די סודות פון שלום בית? דו ווילסט וויסן א גערענטי? גערענטי, דאס איז עס, אונז גיימיר האבן שלום בית. מען רעדט שיין, מען רעדט ווייעך, מען בועזט נישט. א פראפעשענעל מענטש קען עס נישט זאגן, פארדעם האב איך געגעבן דרײַ הונדערט דאלער, וועסט מיר דאס זאגן? דו מוזט עס צוטיילן אין אפאר פאזעס. היינט מיר רעדן פון פון לאמיר זאגן אזוי ס'גייט אזוי ס'גייט איינס נאכן צווייטן יעצט מיר רעדן מער פון די חלק ווי יאסי לאכט ווי יאסי נישט געווען נעכטן מיט די שיך די זעלבע שיך האט ער זיך איבער נאכאמאל און און מאר און נעקסטע וואך עמער מער עמער גיין דא און נאכדעם וועסטו האבן די גאנצע פיקטשער ארום און נאכדעם וועסט דיך צוטיילן און נאכדעם וועסט דיך גט נעבעך פאר אידישע קינדער נעבעך פאר אידישע קינדער. פארוואס האסטו דיך גע'גט? אינטערוויו מיך, פארוואס האסטו דיך גע'גט? איך זאג דיר דארט איז געווען עפעס עפעס עפעס דארט איז געווען וואס? ער האט געזאגט א ווארט און זי האט צוריק געזאגט א ווארט און ער האט צוריק געשטאכן און צוריק געשטאכן און און דארט איז געווען איך זאג דיר מ'קען נישט רעדן דארט איז געווען וואס איז דארטן געווען? וואס איז דארטן געווען? און נעבעך קינדער ווערן געשאכטן אויפן מזבח, קינדער וואס קומען פון א שטוב וואס מ'גערט זיך אוי וויי ואבוי, אוי וויי ואבוי וואס דאס מיינט, אוי וויי ואבוי וואס דאס מיינט, וואס קינדער גייען אריבער, הערסט דאס האט פון שלום בית חתן שלומי, דאס האט פון שלום בית, מען רעדט שיין, מען רעדט איידל. מען טענה'ט נישט, נישט דא אזא זאך א מציאות מיט א מיט א אינגערמאן זאל טענה'ן מיט זיין ווייב, נישט דא אזא זאך טענה'ן. מען זאגט די מיינונג וואס מען האלט, און אז זי איז פארקנאקט און זי וויל עס נישט הערן, פיין, מען וועט זעהן, בעטן די אייבערשטער, נישט דא קיין טענה'ן. דאס איז די שכינה הקדושה, זיין חתונה געהאט, דאס איז דער אייבערשטער איז דא, א מענטש איז אליינס איז ער א גארנישט, א גארנישט! לא טובה יעשה אדם לבדו. די טערעפי ווארלד האט געמאכט א סטעיטמענט אז מערידזש איז נישט קיין האספיטעל, מערידזש איז נישט קיין סעלושען, סאו לאמיר זאגן א טאטע מאמע מוטשענען זיך מיט זייער קינד, און מען טראכט און מען גייט צו א ערליכע איד, און דער ערליכע איד זאגט דארף דארפסטו פאר שידוך און די אייבערשטער העלפן, אבער די טערעפי ווארלד ווארלד זי האט א פיש טענק אין די אפיס, און זי האט א בוים, זי קען שוין זאגן מימרות, עס האט א געלע, דארף עס שאפן אזא געלע בוק וואס מען בייגט איבער דעם צעטל, מיט א דרייעדיגע בענקל, און מ'גייט צוטיילן די פראבלעם אויף ווייסט ווייסט אין איין ווארט טערעפי אין ענגליש, איף איטס נאט קאמפליקעיטעד לעטס מעיק איט קאמפליקעיטעד. וואס איז שלום בית? פשוט, זאג פאר א אינגערמאן רעד שיין, געב א גוט ווארט, אבער ביי א ווייב בלאז זיך גארנישט, מ'מעג בלאזן.

רעג איר נישט מער אויף אז איר בלאזט, מאך איר נישט וויינען מער אז איר בלאזט, זוך אלע מיני מחשבות וועגן וואס דו קענסט טראכטן איר צו מפייס זיין. איטס קאמפליקעיטעד? ס'איז נישט קאמפליקעיטעד, אבער אז ס'איז נישט קאמפליקעיטעד, לאמיר עס מאכן קאמפליקעיטעד. זי בלאזט, סאו קודם דארף מען זיך צוטיילן. אין אידיש זאגט מען צוריקגייט א קאזע. יא, ווייסטו? שוין אמאל געזען א קאזע גייט צוריק? קיינמאל נישט געזען. צוריק גייט א קאזע. שוין צוטיילט. האט ער שוין בלוט אויף די הענט.